hi ni tshi tou wana ngoho ni khou tou vhidziwa miḓini uri ni tou ṱongeliwa hi he vhana vhashu ndi khou amba uri muthu o tou vhidziwa all the way venḓa na wana a tshi khou tou itelwa machips zinkini zinki ine yo ṱumana na phaiphi ya malaṱwa i tshi khou fema hanefhala ivhe khou femela machips aṋu tshitumbo tshi fura no mbaisa nga maanḓa hezwiḽa zwithu zwe na vha ni tshi khou tou ita no tou vhidzewa no tou vhidziwa muḓini uri ni kone u tou ṱongeliwa zwavhuḓi Ndi zwiṅwe zwithu zwine ni tea u zwi vhona, ni tea u vula maṱo uri ni celebrity, ni na status, ni na ni na zwiṅwe zwithu zwine na nga zwi shumisa uri ni wane zwa khwine. Mara not u tou vhidzelwa muḓini wa muṅwe munna uri a ni ṱongele zwavhuḓi. Zwo khakhea ṅwana wa mukalaha. Ndi tshi khou ri yowee, hezwiḽa zwe ra ri khou vhona ni khou tou ḽisiwa zwi chips hezwiḽa zwaṋu, hezwiḽa zwi chips zwi tou fana na musi no tou rengelwa kota ngauri ndi zwiṅwe zwi chips zwa phakhethe ya makheini ine ya ita forty-five rannda. Ngoho zwa tou vhuya zwa tou ita mafhungo na tou fodiwa zwa tou itelwa na background. Zwavhuḓi vhuḓi zwiḽa zwithu zwo vha zwi khou fodeliwani tshitumbo tshi fora ni songo tenda u shumisiwa murathu wanga khe vhaḽa vho makuya vho ḓiya vha tshi ya vha tshi huma vha tshi vhuya zwino vho no thanya vho zwi vhona zwa uri he ndi nga zwi vhidzelwa muḓini wa muṅwe muno ṱongeliwa u tou vhidziwa muḓini wa muṅwe munna ndi khou nyanga u tou u shumisiwa uri a shumiseini uri a kone u ṱongela vhathu zwavhuḓi zwo khakhea surala nṋe thi ngo vhona zwe a vha a tshi khou ni vhidzela zwone ni khou tou vhonala no ambara zwiambaro zwa dzi brende dzine ni khou shaya tshiambaro a ni ngo khitha ngoho ni khou tou vhonala uri Ni kha ḓi tou bva mahayani, hu na mashopo ane na tshi nga tou isiwa zwa vha na mushumo. Tsumbo, Tshifuwani tshimbila ni yo rengelwa zwiambaro ni tshi yo tambiwa nga inwi ngori ni khou tou zwi vhona muthu u khou nyanga u tou ni ṱongela zwavhuḓi na hanefho he na eḓela hone kha re no eḓela hanefho muḓini hu khou tshekwa dzinguvho pfhi hei tshitumbo tshifuwani o sia hololwe ma tshitumbo tshifuwani o sia thophe nguvhoni o sia lwefha a tshitumbo tshifuwani tshiṅwe tshifhinga ḓi ṱanganedzeni ma tshitumbo tshifuwani muthu ndi a dzula na vhusiwana hanga na vhubya hanga khou ḽa makuya. O zwi ṱanganedza, u khou tou dzula hayani hawe na dzimmbya dzawe na dzimbudzi dzawe na dzikholomo dzawe. O ṱanganedza, o zwi vhona zwa uri zwo ṱongelwa hoo na vhuambamba hoo, vhuambamba hue a dina wee, khou ḽa o ḓifokasela kha madorethosi awe na mmbya dzawe. Inwi ni busy ni kha ḓi nyaga u ḓifuwisa miḓini, ni kha ḓi nyaga u ḓinyadzisa nga vhatukana uri vha kone u ṱongela vhathu zwavhuḓi. Hei, hoyu muṱanga wa ṱhoho mbili u a dina, mano u a funa attention. hi ḓo ri ni vhidza ri ni itele content ri kone u ni itela zwithu zwine zwi nga ni sedzisa zwavhuḓi nga vhathu ndi zwine zwa tshimbila na class na, na vhuimo haṋu khezwiḽa ngoho u dzula ambara dzi gucci na dzi louis vuitton na mini mara u tshi wa mutsheka ri ṱangane naye sa nthihi na ni khou dzi wana gai idzo gucci dzanu hmm? a ah, vhewe litsani u ḓo dzwa museḓo maṱoni we ha vhathu kana vha hayani ndi vha ḓi tonga ri vha ri si na vhathu ha ndo ita zwidela zwa haningei zwitentsini nṋe ri nga tendi ri khou vhona vharathu vha tshi vha khou shengedzwa ndi u shengedza hezwo zwine na khou ita hmm? kori ri khou amba nonola muthu wawe wa kale na kale wa kale kale haningei hmm? kha u loko siko to fodwa fodwa miḓi no ambara zwiluvhelo zwa vhathu vhathu vhone vhoṱhe a vha na timing hmm? a vha na timing ngori vha khou shumisiwa na nga vhana vha khou tamba ngavho mara muthu a bala u zwi vhona zwo itshile tshine fhedzi zwi tshi khou dzhielwa mini o ambara tshiluvhelo tsha muṅwe musadzi u tou taniwe nga u rala nga vhana hayi mani vhathu kha ri ḓi fune mani vhathu kha ri vhe na dzi advisors a ri tsho shumisa swili swili ya i shumi tshiṅwe tshifhinga ezwi ri busy ri a ṱoḓa vhathu vhane vha ri sina vha a kona u vha na mbonela phanḓa hayi u ḓiitela zwithu zwau nga iwe muṋe zwo khakhea ndi khou ri tshitumbu tshi fura ndi khou zwi ḓivha zwa ri khamusi heiḽa muvi ya ya tsho vilingana yone traumatizer i ni dzhielisa advantage na nga vhathu vhathu vha sokou tou vhona unga ni khou ita continuation na kha reality ya vhutshilo haṋu ndi khou ri hai mani no no vha na class mani Hetsho status tshaṋu tshi a ni itela tshelede tshi a kona u ni ṱhonifhisa tshi a kona uri vhaṅwe vhathu vha ite zwiṅwe zwithu nga khwine hai u vhidzelwa miḓini u ḽa machips ndi mini zwezwi na ini zwezwi zwezwi a i nango ḽa kota hafhaḽa muḓini for to dzhenisiwa maḓi na fodiwa sa nngwa miḓini ya vhathu ni kho to fodiwa sa nngwa nngwa khe ri khou i fida no no vhona kho pfi tsha maṱo tsha maṱo khe marambo ke na ifota ndi zwe na vha ni khou itiwe no ndi tshi khou ri yo wei tshitumbu tshi fura u bva ṋamusi takadzani dzifene dzanu dzifene dzanu dzi vha dzo ṱalela hezwa zwine na vha ni khou ita ni vha ni khou nyamisa fene it is what it is when it is kharali ni khou funiwa ini yanu rengelwa zwiambaro ni ṱuwe no naka ngori ri a zwa zwa ri ni dzula no ambara madzadza yo swai